Un felis dia pa bo. Awe, mi a kuminsá mi dia asin'akí. Ke mi a dise ta pa bo, sa den momentu ku bo ta sinti bo un tiki depresivo, bo dimasha gana riba di e, sende bo radio, sende bo telefòn, toka bachata, ranchera, jazz, kiko bo ke, bo ta sinti un kambio, bo ta sinti bo helemal felis. Pero nos ta ban start sali, mi ta paga e kantika aki pa nos kuminsá mesora ku e programa. Pero pa me k'esei manera semper, mi ta pidi Dios p'e bendishoná bo kas ku bo famia i ku tur lokual ku ta rònt di bo. Anto pa awe bo tin un dia dushi. Maske na e momentu ki bo no ta sinti bo masha bon, trata na kambia e pensamentu, hasi algu, tende músik, sali pafó, drecha bo tuin. Kerembi bo bai sta drecha. Sí, biniendo bèk riba e programa, Tawe e programa ta bai tin un sierto kime'e ta bai tin diferensha den e programa, pasobra ya como bo sa esaki ta e programa cu yama Secreto pa bo felicidad, caminda nos ta traha riba desaroyo personal di un persona y pa bo traha riba desaroyo di un persona no ta nifica cu torbia ta conocemento so bo ta trece y toolsnan Pero simplemente bo tin di para ketu tambe tin momento ku bo haña manera preguntanan ku ta drenta, ku hendenan ku ta duna tips tambe i hendenan ku ta puntra bo, Kiko bo ta pensa? Ki atvis bo por duna mi pasobra mi ta sinta ku tal i tal problema? I esei a sosodé. E siman aki nos a haña vários pregunta kual mi ta masha masha kontentu kuné pasobra ta un parti tòg ku e personanan aki a duna mi e konfiansa i Sa ku lo mi a warda bo privisidat paso mi ta boga p'esei, anto lo mi bai kouteloso ku tur bo informashonnan, i mi ta yama bo un bia mas danki, danki di duna mi konfiansa, paso dor di duna ami e konfiansa ku bo pregunta lo nos por yuda hopi otro mas fu di e komunidat ku ta sintá ku e mesun tipo di problemanan aki, i mi ta purba, mi ta pidi Señor, bo gelijk mi den e proses aki pa mi duna bo E advis mas mihó ku ta posibel, pero di mes na final ta abo ta disidí ki bo ta hasi kuné. Ok, ke meni mi ta kuminsá, e awe nos ta kuminsá na trata promé, pa mi ta bai ku un pregunta ku mi a haña di un persona. Anto e persona ki a bini ku un pregunta ku mi ta bisa, wow, Hopi bia tin hopi hende cu ta den e relacion pero ki cos ki ta sosode pero cu apia no ta durf papia di dje. Anto ora mi haya pregunta ki mi di ta un pregunta masha masha importante e ta mas bien hopi bia e ta toca hende muhernan pasobra hende hombernan ta tin ki otro liber tereno aki pero toch laga mi bisa be ke mende ya nos ta perde mucho tempo. E señora aki ta puntra, Am, lo mi ta mas felis si mi sa kon pa hasi nos relatsi floresé bèk, nos relashon floresé bèk. Mi sa ku mi kasá stima mi, pero tòg tin algu ku ta un tiki sai den mi. I mi ta un hende ku tin bèrgwensa i no sa kon pa hasi lueg mas. Bo tin algun tep pa mi? Ok, ora mi a para keda riba e pregunta aki, ku mi a mira ki e persona ki ta bisa, mi di e kosa ki ta kosnan ku hopi bia bo ta tende ku ta sosodé. Pasobra, natùrlik, den un relashon, tin bia kos ta bira sai, pasobra bo ta bisa, ya, esei ta mi kasá kaba. Kiko mas mi ta bai hasi leuke konosé mi konosele? Pero un kos, e úniko tips ku mi por duna bo, un tips, Con ta con ta con ta ni hopi um ta ni grave e laga nos bisa si bo tin berguensa cambia berguensa un banda bo so bo casa ta bo casa ta cu bo casa bo pasi loke bo ke te sei bo pasi loke bo ke cu ne paso ta di bo ta ok kemendi e prome tip ta si bo ta un hende cu berguensa trata na splica bo casa esaki cu bo tin berguensa di hasi sierto kosnan. Ta masha importante pa e persona ku bo ta biba kuné sa kiko bo ta pensa. Awor laga nos bisa, tin hopi manera pa bo atraé bo kasá i pa bo hasi kosnan lèuk bèk. Por ehèmpel, bo ta bisa, Ya, mi ta mi mi sa mas kon pa mi hasié. Mi lo bisa bo, Bisti un cos sexy, haci un cos atractivo, ora bo casá yega e mirabu, nechi drechá, bo cabei peñá, drecha un mesa, bo ta pari bela, loke sea, bo mester ta creativo riba e tereno ey, bo mester conoce e persona cu bo ta cu ne tambe, paso tin persona por ta bay bo ta bela, ey, ta mester ta kier cos cu pa bote, enton abo lo ta bay sinti bo mal e ora ey, pero mi ta bisa nunca, nunca den un relacion no mag di bira saai. Pasobra e momento ke bira saik bo e pensa e persona aki ta di mi, otro si ta vormá ke pa bo. Ke meni ta nifiká ku abo komo muhé i komo hòmber tambe, pero mayoria bes ta muhé tin e problemanan aki, sòru pa semper bo ta atraktivo. Sòru pa semper atraktivo no ta nifiká bo a shimi e kuerpu yen paña. Atraktivo tin mas ta makna ku e sistema ku bo ta presentá bo mes, e sistema ku na momento ku hende drenta kas kon bo ta. Si bo ta wende semper sintá den un stul depresivo ta pa bo yon paña bo ta treste e sorto di energia ei den bo kas. Pero si bo ta un persona ku por ta renta drenta kas bo ta helemal blij òf wada no bo ta presentá bo mes ku style òf kiko ta bakan hasi un tiki leuk su dilanti bo mes ta treker su kabes un tiki keremi e kos nei ta duna hopi hopi resultado ke wese ta tipsnan ku mi por duna bo riba e tereno ei mi por sigui papia papia papia henter dia awe Pero ya, nos ta sigui verder pa nos por trata tog cierto otro preguntanan y mi ta spera cu mi a contesta bo pregunta y un bia mas danki cu bo a toma mi den confiansa y buta e pregunta aki cu asina otronan tambe por bay haya algo na dje. Awor si mi sigui mesora cu pregunta number dos. Pregunta number dos, e señora ta bisa mi no tin meta den mi bida Mi ta un ama di kas i mi ta sinti mi infelis. Kiko mi por hasi ku esaki? Wèl, na momentu ku mi a mira e pregunta aki, mi di, Wow, esaki ta un pregunta ku lo mi ke kontestá. Sigur sigur pasobra ta hopi hende muhé ku ta ama di e kasa ta sinti nan infelis. Infelis i bisando ku nan no tin meta. Awor mi ta bai spliká bo algu. E palabra no tin meta ta un palabra, eigelik, ku nos no mag di usa. Pasobra meta bo ten'é tur dia. Dikon? Abo ku ta un persona un ama di kas, Bo tin bo meta. Bo tin bo meta tal bes ku mi hinta mi ta lanta, mi ta drecha desayuno, despues dje mi ta drecha mi yu na simitiyu anto, pa nan bes kon si mi no tin yu mi tin algu otro, pero semper bo tin un meta. Ora mi kaba mi a hiba nan skol, mi a bai buska nan bèg, mi a hasi tur mi kosnan di dia, ta metanan ku bo ta tin metanan, chikitu chikitu pero ku na final di dia bo a logra. Komo persona, komo ama di kas, bo no mag di sinti bo nunka infelis i sin meta. Dikon? Abo komo ama di kas, mi ta bisa bo ta un manager den bo mes nogoshi. Mira bo kas komo un nogoshi ku bo ta invester den dje, bo ta investá den bo nogoshi. Na momentu, hopi hende talves no ta bisa bo ki bo ta hasi, nan no ta grandesé e kosnan ku bo ta hasi, pero sa pa abo mes si ku ta algu grandi bo ta hasi komo ama di kas. Na momentu ku bo ta dirigí e kompania ei, ta bo t'esun ku ta disidí Kon talbes mi fenansia lo ta? Ki lo mi hasi? Kon lo mi ki ora lo mi laba mi kosnan? Kon lo mi dirigé lo gaki p'e kana manera mester ta? E por kana bon e por kana malu, pero ta abo ta dirigé. Kemende bo no mester mira abo komo un persona sin meta. Bo ta yená ku meta, pero simplemente pa mundu talbes abo no ta hasiendo nada, pero pa ami i pa tur esnan ku ta konsiente ku sa Kiko, kuantu trabou un ama di kas tin? Anto pecha af t'e personanan, t'e managernan, e sekretarianan, esnan ku ta hasi mas tantu kos ku kalki hende. Ke men di, For di awe, nunka bisa ku bo no tin meta. Meta bo tin for di ora bo lanta mainta. Aunke, maske bo ta fló mes, ku ta televishon bo ta wak esei ta bo meta. Mi ta lanta drumi den mi pijama, a mi wak televishon interdia, esei ta mi meta di e dia ei. Ke mendi esei tambe mi ke bisa bo, ke mendi laga e kosi los. Sinti bo felis, pasobra loke bo ta hasi ta algu grandi, grandi i grandi. Ke mendi esei ami ta duna bo e elogio ei. Ke mendi sa ku un ama di kas tambe tin su meta. Mi ta spera ku mi a kontestá bo pregunta bon, anto ku el a laga bo sinti bo mas trankil i ku mi a yuda otronan tambe ku talves ta den e mesun situashon aki. Laga nos sigui mesora pa pregunta number tres. Mi nunka ta haña aprobashon, elogio, di loke mi ta hasi. Esaki ta hasi mi hopi infelis. Kiko mi mester hasi? Loke e persona ki ta bisa ta algu en berdad ku ta hungando masha ròl mes den tur komunidat. Pero si bo mira bon, for di ántes moralistanan tabata tin un sorto di ideologia, un sorto di pensamentu ku beivoorbeeld alumnonan nunka bo no mester elogiá nan pa motibu ku elogio ta òf aprobashon ta un simia pa banidat. Anto, ese no ta berdad, ke mi no kuenta ta bira orguyoso? Dos e orinan ta splika pa mi, Bo no duna e hende alogio i aprobashon, i mi ta kere kos ki lo a sigui dor, sigui bai den mundu, pasobra awor aki tambe ta lokual ku bo ta mira ta pasando. Hopi bia un hende no ta duna e otro elogio, maske kon bon ke ta mira e kos ta. Anto mi ta bisa, Waarom niet? Duna e hende su elogio, su aprobashon. Pasobra na momentu ku bo duna un hende un palabra, un elogio, un palabra ku ta sali fo'i bo kurason, kariñosamente, kaminda bo a mira kiko bon e persona ki a hasi, bo ta bisa ta yudando e persona aki, bo ta bisa ta motivando e persona aki. E persona lo bai hasi mas mihó su bèst, i ora esei su bèst ta pa abo ku ta biba huntu kuné den e komunidat aki. Nos mester siña di ta ménos egoista, ménos yalurs. Nos mester siña si esun ta bon den esei, elogi'é. Si esaya ta bon den esaya, elogi'é. Paso asina bo ta laga personanan krese. Esaki ta un parti importante den desaroyo personal di hende. Fin na chikitu eigenlijk bo mester kuminsá na hasi esaki na bo yunan mes. E muchachito a bini ku un pintura talves ku abo ku mene grandi bo sa kon e pinturanan ta dje mucha chikitunan. Pero ke abo komo ouders ta hasi bo ta draiba tur si, Esta bunita mama si yo a pinta o esta nechi a Papi, bo a mira ke yuki atra. Bo sa ke yuki no? Bo ta mira kon e ta bria, kon e ta kuminsá hari na momento ki bo ta beza ta krese. Um, um, self-esteem, zelfvertrouwen, e yuki ta bai kere den su mes. E yuki ta bini un yu ku ta kere den su mes i ku gana pa hasi hopi kos. P'esei ami ta bisa, elogio i aprobashon en bèrdat por hasi personanan infelis si bo ta gevoelig pa e kos aki. Pero kontestando e señora riba e pregunta aki, loke mi ke bisa bo ta, no preokupá bo. Si bo no e elogio pa mundu, Dios ta mira kiko bo ta hasi. Nunka hala atras pa loke bo ta hasi, pasobra fe ora bo no haya kritika Bo no ená ta bin fiká ku bo kosta trahando. Ounke nan no duná bo elogio e ta trahando. Asta ora nan duná bo krítika bo sa ku e ta trahando. Pasó krítika ta un forma tambe kaminda ku bo ta e para ketu i ku bo por drecha lokualnan ku ta ta ménos. Ke mendi no laga ningun hende kibrá bo pa falta di elogio. Si bo hasi algu, si nuhende no a reakshoná òf nada, no kibra bo kabes, sigui hasi loke bo ta hasi, paso abo mester ta kontentu ku bo mes. Anto esei ta importante. Esei tambe ta un dje sekretonan pa felisidat. Wak pa abo ta kontentu ku loke bo ta hasi. Mi ta spera ku mi a kontestá bo bon, i mi ta spera ku e kos aki lo ta algu ku otro hendenan tambe por siña for di dje. Pafor di awor, laga nos siña elogiá otro. Keremi ku nuel no ta kita bo fama, nuel no ta kita bo posishon dor di bisa e otro. Al kontrario, bo ta bira un persona den e komunidat ku ta hasi algu ku ta ku ta duna algu bèk, algu ku ta laga e otro sinti el e bon. Ki ta kita pa bo saka algu di bo kurason duna otro? Te koi mas bunita ku ta izisti. Mester ta ami su mensahe pa abo. Si mi sigui mesora ku pregunta number kuater, pregunta number kuater a kina mi ta haña, un persona ta bisa, Mi kasá ta hopi yalurs. Hopi bia mi ta ñami sin mi ta hasi nada malu, mi ta ñami ta gañ'ele ku Por ta ama bai e nana, paso si e tende como a kita fi dje bai aya, e ta rabia, ta masha masha problema nos tin. Awor pa evita problema mi ta yaha mi ta gaña. Awor mi ta un persona malu paso mi ta gaña? Esaki ta un pregunta un tiki fuerte, un pregunta cu a pa contestele mi tambe tin cu pensa un rato, paso con cu bai bin gañamento No ta kos bon. Gañamentu ta malu riba su mes. Pero awor ora bo bisa mi bo ta gaña pa evitá problema, trobe tin un otro un banda ku bo ta bisa, Si, ken ke problema? Ken ke problema? Bo no ke problema, bo no ke diskushon. Tal bes hende ke ta bira hopi agresivo, no si no sa kiko ta pasa, pero tò bo ke evitá. Mi ta komprondé bo punto di bista, Pero tog, ami lo boga semper pa bisa e berdad. I dikon bisa e berdad? Pasobra na momento ku bo bai gaña, bo ta tresiendo kosnan un tiki un un tiki un tiki vervelend, un tiki vervelend den den bo relashon ku por bin trese mas problema despues, aunke bo no ta hasiendo nada malu. Eigenlijk tur e hati e libertat di por kana. I hasi loke nan tin di hasi pasobra Dios ta traha bo liber. Ke mende bo ta un persona liber, bo tin mag di hasi loke bo ke hasi. E mihó manera ta sinta papia ku bo pareha, splika bo pareha ku bo no ta un persona ku no tin mag di hasi loke bo tin di hasi. Pasobra hende nan mester bai siña kon konfia. Wak, ora un persona no ta bai, si e ta bai gañá bo òf kiko ku e ta bai hasi, lo e hasi el e tòg. Ke hende un manera òf otro. Ke mende tempu ku dia mes lo mustra bo. Ke mende un hende no mester ta dje Dje yalurse tampoco. Hende mester cuminsa siña bo t'e cose na nivel. Laguele, laguele keda riba un trankil den balansa. Anto mi ta bis'e ori sinti abo liber, liber, di por ta e di bai caminda bo ke bai, bis'e persona gewoon tambe unda bo ta bai. Kemendi e ori bo ta evita hopi problema paso despues ke bin sa cu bo a gaña e cos ta bira un cos mas problematis cu ta besti bo hopi mas infeliz. Gen mende ya esaki ta preguntanan masha masha difisil ku bo por duna masha hopi kontesta, paso kada hende tin un pensamentu riba e kos aki. Pero nos yiun no ta santu, nos tur ta hendenan ku ta gaña, soms pa bon òf pa malu, un tin un persona ku bo bisa mi ku no, òf nan ta kai den shen kuarenta i kuater milnan ku lo bai reina bai reina ku Dios. Anto esenan ta personanan ku nunka ta tin relashon. Nunca sa cu mentira fe nan boca, nunca laga hopi di nos ya nos tin relacion, nos tin yuna pero nos no ta bay den Reino y nan bay sinta sigur, pero loke si nos por haci ta pa verbeter nos mes, drecha nos bida door di bay gaña menos si bo ta gaña, purba na sa ke koe fe bo cu mi sa papia berdad, paso honesty semper te beste, ke mende eerlijkheid te beste, pero laga no hende bisa bo nada paso noe no ta santu, ke mende nu hende no ta santu, ke mende nos tur tin nos cosnan ta faya cune. Esei mi ke bisa bo, sinti bo e ser di mas felis ku tin for di awe. Pregunta numero sinku. Esaki ta un pregunta ku ta mas importante, hopi importante, i mi ta hopi kontentu ku e pregunta aki, pasobra en berdat hopi di nos tal bes no sa. Kon pa hasi e kos aki? E señora aki ta puntra, Valesca bo ta papia den bo programa y bisa nos felicidad y mas grandi ta ora nos ta resa na Dios cu eseinan. Pero con nos mester resa na Dios? Con nos mester resa na Dios? Ok. Na momento cu con nos mester reza na Dios esey ta un pregunta dificil, pasobra eigenlijk bo mag di reza na Dios cu bo palabranan, cu bo propio palabranan, pasobra prome cu bo saca fo'i bo boca loke bo ke bisa, ya Dios sa caba ta kico, pero dicon bo ta reza, pasobra einan bo ta bezig ta traha con ta ku Dios. Pero si mi bai kontestá bo manera Beibel ta bisa, anto e orashon ku nan ta duna pa nos resa ta nos Tata. Ta e rashon ku nos tur ta resa, pero ku hopi di nos no ta para ketu. Nos ta resa nos Tata di kabes di ariba te abou, pero sin tene kuenta kiko

Kiko ta e boluntat ke ke pa sosodé aki na shelu? Na momentu ku bo para ketu ku bo ta resa pidi pa boluntat, ta nifiká ku Dios su boluntat ta pa nos biba den union ku otro, den komunidat ku otro, pa nos respetá otro, pa nos respetá sintimentunan di otro, pa nos yuda otro a base di e primer Gebod, ke ta duna e mandamentu ku e ta bisa esun grandi, Tin amor pa bo próhimo, tin amor pa tur personanan rondó di bo. Anto einan bo ta mira ku si bo tin amor ei, bo ta beiso ta kumpli ku Dios su boluntat. Ke bo ora bo resa, Nos Tata ku ta na shelu, bo nòm a ser santifikado, ke bo renu bini, la nos boluntat sea esei na tera komo na shelu. Ora bo para riba boluntat, pensa na e momentu ku bo ta resa. ku e ta trata pa boso tur. Pasobra e ta trata pa boso. Ke men di, despues bo ta bisa, laga nos bisa, bo ta bisa, Nos Tata ku ta na shelu, nos ta pidi bo pa nos haña nos pan di kada dia. Nos pan di kada dia, ora bo bisa, Nos pan di kada dia, bo ta pidiendo e pan no pa a boso, tò? Bo ta pidiendo e pan. pa tur e otro rond di bo, i tambe pa esnan ku no tin, si abo tin e manera pa dun'el'e e pan di kada dia, yud'el'e kuné si bo por, si ta si ta na bo alkanse, no? Keu esei ta e kosnan ku mi ta bisa, ora bo resa nos Tata, bo mester para ketu riba kada palabra, puntra kiko ta nifiká. E ta bisa tambe, Pordoná nos meskos ku nos ta pordoná nos debedornan. Hopi bia nos sí ke risibí pordon. Pero ora ta trata di nos pa pordoná, einan nos no ke pordoná. Anto e ora mi ta bisa, Pakí bo ta resa pa pidi pordon? Anto bo ta bisa pa pordoná otronan terwèl bo mes ta rabiá ku bo mes famia, bo ta rabiá ku bo bisiña, bo ta rabiá kesei kesaya, pasobra bo no sa di duna pordon? Keme kada kos ku ta sali fen nos boka, nos tin di bai tene kuenta parak'é to kiko e ta. Anto, si bo sigui vèrdè ta bisa bo, no laga nos kai den tentashon, ma libra nos di malu. E no ta bisa no laga ami kai den tentashon, ma librami di malu. Nos. Keme ta nifiká? Tentashon ta situashonnan malu, situashonnan Kosnan ku no ta bon ku nos ta haña nos kuné. Kaminda bo karni ta ta pidi kosnan, piká kosnan ku no ta klò. Den yen sentido e por ta tentashon. E ta bisa libra nos di malu, kemén di kosnan ku no ta bon, pero ta papia di nos. Ke nos tin ku para ketu riba tur e kosnan aki? Kemén esei ta bisa mi ta bisa, si tin diresa, un ta por nada Dios ta duna nos.

E ta pidiendo pa nos tur. Anto esei nos tin ku bai haña e mentalidat kaminda ku nos no ta djei egoista i di wak pa nos so, pero pa nos wak un tiki rondó di nos. Tin mes, hopi bia bo ta lubidá otronan, pero purba na kuminsá train bo mes ku esnan ku ta rònt di bo, esnan serka di bo mes. Anto kuminsá na bai purba tin ora biba bo mes den un otro su situashon. Sa ku tin bia lokual ku ta pasa den persona ei? Abo e ta e ta kom over seka bo manera ai ta ki falta e hende ei. Pero purba pa sa kiko ta hunga ei trasna, dikon e persona ei ta manera ta. Purba purba pa sa anto riba di mira ku nos lo biba hopi mas mihó ku otro. P'esei mi ta bisa pa mi no sigui papia e orashon di mas mihó ta. Hasi loke Dios ta pidi nos, resa nos Tata. Pero para ketu riba kada palabra ku bo ta resa, riba kada palabra, i tur dia ora bo ta den kas unda ku bo ta papia kuné, papia kuné hon, papia kuné meskos ku mi ta papiando ku bo. Mi tambe ta asina, mi ta papia hon ku Dios. Tur ora ku mi a un chèns, keme mi ta papia, mi ta papia bai dólas na ki sin stòp. Meskos mi ta papia ku mi ta papia ku Dios. Keme a liá, esei ta e manera ku bo ta komuniká, e manera ku bo ta bin haña trankilidat ku bo mester pasobra esei si mi por garantisá bo mas bo resa, hopi trankilidat lo bo haña. Kosnan ta molestiá bo i lo ta gañá bo. Na momentu ku bo ta keda den Dios tambe no ta nifiká ku abo ta e persona mas mas santu ku tin. Abo ta e persona mas ehemplar. Pasobra nos ta purba pa mustr'é asina, pero no, ker'é mi. Ora Dios ta obra den bo bida ta e ora i bo ta bin haña pruebanan ta bini riba bo. Pruebanan lo bin riba bo ku lo bo bisa, Hey, ke mi ta yaña mi aden? Pero wanta duru, sigui resa. Ora e pruebanan bin, Sigui, sigui, sigui, pero pidi Dios wantabo na su man. Ke mi prueba lo sigui bin pa bo. Pero, mi ta spera ku m'a kontestá bo e pregunta akí, ke Mandy ora na e manera ei, ku bo kurason abrí. Esei mi ke bisa bo. I pa nos sera e programa, mi ta duna bo un tus al, un tus, laga nos bisa, bastante importante ku lo yuda bo den bo kresementu personal. Kada dia Ke mera di ora nochi sera ku bo subi bo kama. Sera bo wowo, reflektá riba e dia. Puntra bo mes den bo mes, Am, kiko mi a hasi riba e dia aki? Mi a hasi daño na personanan? Mi a a bisa kosnan ku ta hasi otro doló? Mi a faya ku hendenan? Kiko bon mi a hasi awe? Kite kosnan bon ku mi hasi? Kite e momentunan ku a laga mi sinti mi kontentu i ménos kontentu? E men di, Reflektá riba bo dia. Purba na e kosnan ki bo ta nan kontra di otro. Anto, tur lokual ku tabata ta ménos bon, si bo por hasi algu n'e, pa drech'é el e hasié. Si bo a insultá un persona, si ta den bo kas mes, Trata na tin comunicacion y bisti persona, bo sa ayera mi ta ta den hopi mal beis, ke mendi e ora y maña mi ta bisa bo cierto cosnan cu mi no kier a bisa bo, pero bo sa sorry. Laga nos ban siña esey tambe, siña pidi sorry, paso sorry n'ta haci nuende daño, al contralio ta duna bo trankilidad den bo alma, paso como persona lo bo por haci fout cada bia, y tambe reflecta riba e cosnan bunita di dia, laga pa nan ta ta kosnan ku ta bai yuda bo pa despues bo sigui krese. Te así ta lokual ku mi ke duna bo awe. Mi ta spera ku e kontestanan ku mi a duna boso riba e preguntanan aki lo yuda boso i lo yuda otronan. Mi a hasi mi máksimo esfuerso pa mi duna bo e mihó kontesta na mi pareser, pero kiko bo ta hasi ku e kontestanan esei ta keda na abo. Mi ta deseá bo un dia bendishoná. Mi ta spera pa bo dia awe ta den lo mehor, mañan, otro mañan i tur dia. Esei ta loke mi ta laga tras pa bo. Pasa un felis dia. Si bo ta lucha pa bo felisidad, ay, ay, ay, mi tin e yabi pa bo. Si bo sinti bo ya si tengo di semper, palabra nan sabio, todo solo pa bo éxito.